Duol ma Uganda Wildlife Authority otieko telo colo ka ng'e meko man melubo Uganda ka limo kabedo me gwoko lee tim wek ni ang'o ma time kono ka gobed ker me coyo lok ang'e ma kweri lokom limo piny kabedo ma ti lubo Uganda atika ni ai kabedo me lim me gwoko lee ma ti lubo man obe kere bo tim ripot ni kijemo ken ma pol ma don ni tipiri tini yup me lok ang'e ma ocwiny

Duol maloyo gwoko le e tim ei Uganda man Uganda Wildlife Authority ochwalo joluo wang'eya ma iko mal miluwo Uganda kalimo piny gi fwenje mapol magiromo timne picha to luwo Uganda wahoo.
i coc kun bene waluko ngo ma nongo wan watye ka timone pire tek i nino macalo kiteni pien ni ka ineno mot i Uganda tekowa ducu weng ocung i kom ngo ocung i kom kabedo ma orumowa.

wek dano ki jami ma kukwo ma rom labongo kin peko ma kene kingi lucoc man bene kicwero gin ka limo piny ki bene neno project mukene mapol ata ma uwa tye ka timone kabedo mapat ka ma tye gwoko iye lee tim kabedo ma orumo lee ti kabedo me gwoko lee tim ma tye en i lobo Uganda kany kun nongo tye i Marston Falls lacoc pa wan luo television Christopher Nyeko obedo i kin lucoc ma gulimo kabedo me limo me gwoko lee tim wanen kong ripot eni kore ki kore.

Jonathan Ochaka chon en lacoc pa wan luo television tero kit ma yaro lok kom gwoko kabedo ma pegi tek kit ma obikelo kony bot anywali me Uganda. keto i coc kun bene waluko ngo ma nongo wan watye ka timone pire tek i nino macalo kiteni pien ni ka ineno mot i Uganda tekowa ducu weng ocung i kom ngo ocung i kom kabedo ma orumowa ca wa i kon- conservation neno en aye gin acel ma pire tek tutwal ma omyero waneni macalo lucoc obiti wunu kakati

lunen piny tye ki myero me nenne giyubo rwenyo Ema okano kodi bene oloko i kom ber pa coyo ki yaro lok i kom jammi ma Uganda tye kwede. Jo mukene tye i kin gang ma gipocing. Mukene pe gingeyo be ber amin rac pa pocing. Pien ka ingeyo rac pa pocing macalo ka lacoc aye owaci, nyo journalist en owaci, me winyo gwok. Pien angeyo dano madwong winyo calo i radio, gikwano newspaper, lok angeya.

Lucoc manok keken me lobo Uganda aye tye ka keto cwinygi i coyo lok kom lee tim ki kabedo mogo me awura ma tye i Uganda kany. Lok madul ma neno lok kom limo piny i Uganda ocwalo woko nyuto ni i mwaka alip aryo gi pyera aryo wi angwen lobo Uganda onongo cente US dola trilion acel tonne aryo aboro dit loyo ducu ki kom dul mukene ma kelo cente i kibego lim me Uganda. Felix Kiza ladied madoro tiji Mark Session Fall National Game Park owacho ni kare ka bed ni lok me limo piny tye ka kelo lim mabop bot lobo Uganda ento lok me dwayi wi ali i tim lee tye ka miyo bwora i tim lee mapol. What I would like to put to the media is that conservation is a corrective effort. It is not for war. It is for everybody. And the conservation and the tourism start at your doorstep. At your doorstep, what have you conserved?
report pa dul woa nyoro ne mwaka liba ryo ki pyera ryo wiye adek ka liba ryo ki pyera ryo wiye angwen ludwa miya abic ki apar wiye abicel ma gin odonyo ka dwa i tim lee me Marsupial Fall National Park gitweyogi i buc

Oa bene waco ni gin gitye ka medde ki mako jami mogo ma ludwar guciko i tim lee me mako lee ki rec i kin aye waya matego nyo kwak tong atum ki atero panga muduku ki jami dwar mogo manyen ma tye ka donyo i cuk.

Pilok ang'eya ma ochwiny e One Luo Television, Christopher Nyego, Inwoya District.
Lutela me pat pecho agament matiko me kar man giaki party mokene wa Uganda People's Congress no UPC yo machek kitong Forum for Democratic Change man FDC magiti lao guchako ko akate dula chel me oto chwak madit ba President Yoweri Museveni I kwee ma tye ka bino i mwaka manyen-ni, geno wa ni mono laro lawacci omyero gubol kwee ki diro matek wek ekel dongo lobo ki dong bene jami ma nongo dano mapol ma i lobo laro gicako bedo jo ma kineno ki kare ducu i lok kom ceng wibye me lobo Uganda. Wanen ki bot Hudson Apunyo, gure pa opposition me cwako President Yoweri Museveni pi kwee ma tye ka bino i dwe miya acel eni.

Chris Ongom ladit maloyo loko rwech ite party UPC i Lira owae ni mono gin gichako neno kit ma kwi pol kare woro kwede ki bene neno kit ma kabedo mukene bolo kwede kwi gi niang ni mono pire tek lain ka kibolo kwi bot president Joel Museveni ki cim ludyere madongo i gamente a i kabedo ma dano bolo iye kwi mapol loyo pi gamente ma tye i loc.

Alex oremo alot matiye wuon kom machon Milly Red District oweni mon kama orwate President Yoweri Museveni meka wang lwak ma ilao gi nyam ji mapol lwak iniang ni moro mer kibol kwi but President Yoweri Museveni pien in mar lwak ma ilao dok pol kare timo ji mapol mabejo pigin magiti kaberoni. Wan wuor
pi miri me gwoko chuny law we not kiri chuny jo Uganda dusu. Uru kare chiel me we wuon un kuira ber ya duongo me we mara ni en omiyo lo roko kene chiel wan na ulo wan pi ukoko ni wan pi lete te. Ero kwenye no better late than no. Yes.
Jotelo moko ma fdc bende koripe kuom joma eka rweyo lwak kibene ni gitiyo kaachiel rweye joma koripe pi ot ochwako president Yoweri Museveni wek dano obul kwi rwom mamalo wek kiye lutela mabeco kiken pi dano ma gitye law. Ginde wan ku clear en aye ni wan obiro ajenda wa biro tapi ngara bi chiel obiro president Museveni ka wan dugu piny kan Wan mar achiel achiel biro tamo ng'ato chunye tetimo dear Mickey. For me and I will rule north, I will support Jomo Kenyatta. Who is my candidate of FDC?
Jotelo mag gigo moko la wacho ni mon gi miyo chwak kidong weng bot President Yoweri Museveni kwi matika bini mwaka manyien ni pien ni kare bed ni mon kiteno gin fud gi ga kabene irwoma piny man kibol kwi bot party ma gin gi chwago man FDC kidong UPC.

Kiyo yam South Matiyo yam District Patrick Ogwang Abura tikaro chunye loko mamiyo tij ting' lukin gang lokom tij mayot kom puonye pi maleng guri kidong bene kubo dane chuk kichuma madon achiel kubo machiling to kinde ma pigi tego ma en mero timone achaka yer mebedo MP mo yam South mecheran moko chik melobo Uganda En obedo ka lok ma mege bot dano ma gitye nen ni kibolo wa ten kwi. Obedo pa kabito kwi ne iye Kongo obang oloko bi ma tye kula bura parish man i Mina Kulu sub county. I kane obito kwi ne en ocike ni mondo biti matek i lok kom ripo dano ma gitye i lango kunno wek kacel giti pi dongo lobo i kin jami mukene ma pigi tego pi dano ma gitye i Oyam district onen ki wod Saidi Ngola.

Kwenen,
okwang atin talo ko nyumuni. Akwani tena nono. Papa ke toto no petwaro chwe. Jo apol uchari koma weka kwani. Ti atin nono ti kan ti balo kwani. Weka lang bet kiri gen ni ngeno mora chel. Atwaro bedo kansela. Neno moro achiel atwero bedo woman MP. Neno moro achiel atwero bedo chairman abich me oyam nyo me abaya district. Mi atin nyako moro bet kiri gen ni atwero bedo doctor. Atwero bedo engineer ma gero yo kanene. Atwero bedo lawyer. Mi dano gen mi atino gen. Wek pio pokere. Wek tea bet kina me gudu kwa wadushu. Uno kisha.
Eto anati kiri nero medamo pashu. Wan to dwaro bedo kiri pi ame odhi ka kuki ka Roma te be abe yi wa ka ene. Ame pi bodo yi ka bi ka ne. Tuan le win na na na te teni. Pi odhi ka kuki ka Roma ka ne. Eto be abe ya. Pi bodo ya abe yi udi wa ka ne. Tuan le win tutwa. Mai program ka mente kauni ber wuri sub county chela chela. Te ya sub county te wuri parish.

ma oyam saos. Aduong' wuon kombwa, aduong' MP wa Patrick Ogwang' Obura obedo dano atek amiro wan ocwal i parliament me Uganda wek wucungi wa wek keli wa be district wek wan diki unen acalo ba lwande me oyam be atela ama obedo akwo ama ekwalo cenda jo ama emiyo anyim me oyam bedo ape. Ame tye atelo NRM i oyam. Ito piny kan Yaro oro bango bura. Ene ya bero MP ko yo mitupi. Tango ishuko. Ara ko ni mi uru kui bot papi ko bango bura. Uko bero dana te. Walter Benson Dela Yuru un koma abich mo yam district local government

Higni adek lawo gang kwan ma kilwa ni Mono Yumbe Primary School Mati Yumbe District opong' wi wakda ma kar gin miya aboro mago chiar ka temo donjo dog tich padul madul malo yelo wo Uganda pifwenyo da mitit kimpech ni nyonyono ma kilwa ni biometric voter verification kit ma gibiti kwede me moko nying lubol kwi kwi mati ka biro i mwaka manyene wek ya kwiri kiyo bol ikum lubol kwi District man tye ka mito dano pyera abicel wiye abir me donyo i tic ento kong tutun ki yako dano pyera abir wiye aryo ma kibitemo gin dok kitemo dok tic mukene ma wutimme cokcok-ki. Lacoc pa Won Luo Television Adam Gule obedo tye i Yumbe Primary School. Wanen kong ripot man ki Perry Tere Ducu.

En owayo ni mono pi dano ma miyo gitye ki nyonyo ma kilwongo ni mono BVVK ni dano makato miya aboro gupeni pi tic man dok i kumeno kiyeko nying dano miya abiro pirangwen wiye adek i kumeno gitye kono ki kabedo me coyo dano dok tye gimito dano miya adek ki pyerabicel wiye adek keken i dicrik meno. Ene ŋo ni mono eyo matek ni mono lutino anyira nyo mon mapol gupenyo pi tic man ka ben gucito ka timo peny me nongo dog tic ni eni. Ene ŋo ni mono karatac nyo bene kwena me cato pi tye pa tic pa electoral commition bedo twolo pi co ki mon ducu dok bene pol kare kicoyo cwiny mon me temo gomgi aye dong matek ki loyo.

Yumbe district tye district acel lobo Uganda ma tye i kabedo me bolo kwee me adek pyera abicel wiye adek ma myero weng obed ki dano ma nongo gicung iye ka neno kit ma nongo kwee tye ka wot kwede dok kikonyo anywali Uganda ma tye kunu me bolo kwee i yo mayot pi wan lwongo television ki i Yumbe district Adam Gule. Pati ma kilwon ni mono National Unity Platform nyo nupi yo macake ila chungo ma biti maka banar gi kwi ma tika bini mwaka ma nyen ni Yarua City mero bedo MP pi lwak ma Yarua Central Division. En oyaro biti kwi ne ki ya windiri ward ma ni kin jema pol ma en oyaro me timo ne kama Jackson Obindu owani mono mine matek ti loko ma nen ni mono kiloko kwo pol bol kwi dok bende ochako woko wot i sel ki sel ka biti kwi pi dano ma kiti Yarua Central Division

Kara umondi i cwiny dano man gigam gibol ire kwir. Ebedo ka niweco i kare ma ekelo karacelo mobilizers pare eweco ka mae ku wan luo television i office madit pa nup i Arua City. The issue of the healthcare, healthcare, infra, eh, healthcare system, only division, according to policies, has to be a, a district hospital. Uh, this is what I'll look into because the referral is for the regional.

i lok kom opwony lutino kwan praimari maber wek nongo agikkene kelo alokaloka. Samuel Mwebe ma tye Programs Coordinator pa dul man ma loya Arivu owaco ni mon ki yubo kodi nyo gingiyo kor tiggi ni cakke mwaka alud ka apar abicel ginongo ni mono peko matek tye i lok kom pwonye tic pa dano ma i kin gang tye pa lwak ki lok kom dongo lobo

E wiye tino miri pa dul man tye me konyo litino alip acel ki miya big ki paci ma mege ento dong i kare-ni olokke odoko litino alip abicel ma gunongo kony ki bot dul ni eni project man kiketo iye lim me ciling milion miya angwen ki pyera abic pi mwaka acel acel pi mwaka aboro dong wel man omedde matek me konyo kor dano ma gitye i Aripo sub county.

and a Cheko. We have also extended this. So we have over like 290 who were trained in the farmers. Dul me AEE bene obedo kero me gedo kabedo me pwonyo pa lutino matino i Arivo sub county gin adek tye ki jami pwonye ma oromo lupwonye ma okwano ka bene jami me kwan tye mapol pa lutino magi. Man wan yadi mapol gucako miyo ker me cwalo ki bene teno kulu tyen ki gang kwan wek gucak kwan icakke wa i rwom me naci ka dong oo kwede i primary kun nge mere kwan malo malo ento nono gunongo gum me kwan matut niya ki kwan ma munu lwongo ni mono early childhood development planning. Mapat ki meno bene, jo madongo ma gitye i kin gang man mon ki anyira ki dong awobe gunongo kero me kwan lok kom kwano coc ki kwan ki dong bene kwan lok kom tic ki lim kit me rayo kony wek guti kene maber ka bene gunongo kwan mukene lok kom gedo, kwoyo bongo ki dong bene yubu pikipiki ki motoka, gwoko kic ki dong cwero ki kubo bao medo ki lok kom yec wic i kin mukene mapol ata. Bishop me Madi West Nile Diocese Right Reverend Dr. Charles Collins Andaku owacho ni mono aduki pa kwan tye mapol i kin gang dok bene tye jingo paci mapol kelo dongo lobo ya gikene i kin gang ducu nongo alokaloka tye. Today we are not simply marking the phasing out of the program but we are celebrating a journey that has strengthened families, empowered communities and placed our children at the center of development. As Psalms 127 3 reminds us, children are heritage from the Lord. Our duty is therefore to nurture and protect this heritage.
Eva Kadi matye national team leader pedi tuno pa dul me AEE e Uganda owane mon gitiyo ki lunyor mapol loko miyo bot ngec i kom ber pa lutino ma bedo tye i gang kwan ki bene gwoko gen i kare ducu kunu.

to ensure that the children go to school. That is why we also make sure that at schools the atmosphere is conducive. We Sumaya Asiyanzu latin ma onok e yor kikwan me ECD Learning Support owacho ni mondo led niang maber kono pol kare kwan ki coyo leb mondo oti maber dok pire tek bene ichako kwan me primary.

Robert Ariaka. Higa ma pat kilobo Uganda latelo bume Rwanda Paul Kagame kilawore me DR Congo Felix Tshisekedi gucere ci adek wa otieno i Washington DC man i Amerika kanen ken me kero cenge i winye pe kuc wek dwok kucen i konyawo me DR Congo. Atelo bu Amerika Donald Trump aye pi dwe ma Paul obedo ka riyo tel ken lobo aryo ni kabene dong kokono ti kom Rwanda nitimiyo kony bot M23 man kor mua kibot lobo DR Congo. Inge nyam lok ten mapol e wange dong kero ching nan chalo time wako tine changwene. Matut wanen ko report matika bino eni itika neno yup miloko nge mo chuin kan ki wan luo TV. Ludela lobo ariyo madong e Afrika man Felix Tshisekedi me DR Congo kidong President me Rwanda man Paul Kagame lawuowi wang' otieno go o i boma madit me lobo Amerika man Washington DC ka neno kit me keto cing pi kuc i kin lobo aryo-ni. President me lobo Amerika Donald Trump aye obokelo kono jo me kacel aketo cing i kuc ki winyo pi kuc i gin acel ma ka waneno bimiyo kare ki Amerika

Pi mwaka mapol ekunya me dyere kong obedo kati nyo kare ki i timi kor kwo mapol ata ki bene lulweny ma gitye ki muduki i cingi i gurup makato miya acel ma gitye i kabedo meno i kin kwo matek loyo aye ni mono dyere kong okok i kom Rwanda pi konyo kor dul adwi M twenty three ma gin waco ni mono pole jo ma guringo nia ki i lweny me neko muko ma otimme i Rwanda i mwaka alip acel miya abongwen pyera abongwen

Apart ki meno bene Angola ki dong Qatar ka obedo tye me moko caden i kom winyo ma pire tek me kelo kuc ki dong dwoko piny rwom me kukukuru ma onongo tye i kunyango me DR Kongo. Pe wan lwo television aniya Sunday Akumu. I lok kom biacara kimiyo kori bolo colo ange me komal me lobo Uganda ki dong kunyawo me aculi me cako nongo ngec matut bedo ki cwiny kono me cako neno kit me kwako lok mapol ata ma gicoyo kun nongo neno lok kom limo piny ki bene cono lim piny me bino lobo Uganda wek kimed romo limo piny i lobo man. Lutela pa dul me owa gumiyo kero ki lucolo ange me cito ka limo pak i yub ma otimme i ceng adek lawo Nendo adek me dwe mia apar wi ariyo. Bashir Rahanji ma tila lub kola dit man commissioner pa dul me oa owaye ni mono pil tek manywaka tam kilo colo ang'eya wek gen ngo niang matut ngo matim me kar me kwango lok ma pigi tego maramo kelo lim ping mapol i lobo Uganda ya gikene kelo lim i cing gamente me lobo eni David Magere ciki report i kom lok ang'eya biacara.
Macalo yo me nene olutogi i lumalo rwamme limo piny i lobo Uganda kun wok ki i coc ki tito gin mamwonya i kom lobo Uganda. Lutela me Uganda Wildlife Authority kono gumiyo kero bot luco lok angeya mig i Acholi me Kuporo Ceng nyo East Acholi i kom kit ma giromo tito jami mabeco i lobo Uganda ma biilo kero me limo piny nyo tourism. Noni dul pa Uganda, dul pa lutela me Uganda Wildlife Authority man kono gubedo ka nywako tam ki lucoc

I kar me nywako tam ki lwak ki luco lok angeo kono inoni hangi kono tero ni neno gitye ni oluto gin gikel luco lok angeo gubed cok kwedgi wek jim mukene ma nongo pol kare gin pe giketo iye tamgi macalo ngeyo kwayi lee mapatpat ngeyo kit ma gitiyo kwede pi gwoko lee i kin jim mukene obin woko ka maleng me neno ni oluto kero Metich oile malo inoni Movadi Turiataemba ma tye Chief Warden me Masison Falls onywako kit jami mapatpat ma gitye ka tiyone macalo kit me nywako tam ki lwak i kom ber pa pak ki kwero woko tim me dwaro lee wi ali, tongo yen nyo tic ki jami me pak wi ali ma man balo ber bedo pa lwak me te dero ki luloc me ua.

kwac ki mukene mapol. En bene onywako tame i kom neno pa lwak i kom kit ma giromo tic kwede ki jami me i tim macalo lee ma nongo gin gidwaro i nge colo cito i gin ma ilwongo ni sport hunting i yo me kelo lim.
People should come and identify with the iconic species we have in Kidepo and also enjoy the national heritage. So we expect people from this region

Tirwa ma malo de kar man uyu po ni mono ng'wec maro biti meci abichel dok ben giti ki ng'wec i rom me bo piny me kilomita abic kilomita pa piro wacel ki dong kilomita piro angwen wi aryo ma obutimme i dye gulu city man dong tye yub ma aryo me kero kit man ne dok ben obutimme tyene mapol gen tye ma obedo dano makato alip acel ki miya abic i ng'wec me gulu city marathon i wangi eni watye ki ripot i lok kom tuko Jo man ma kono gin gubedo ka lok gilo co lok angeya ki Gulu City ceng angwen-ni kono gitito ni ngwec man tye atera dok jami ducu tye atera ma pe tye ki gin mo keken ma bugalo ngwec man. Bernard Luhum ma tye ngat ma tye ka neno kit ma ngwec man cito kwede kono oyaro kit ma ngwec man dong tye atera kwede kun tito jami ducu ma mitte pi ngwec man. Gin ma dong tye ka timme en aye ni

We also have a professional timing company. Finish Time will be doing the timing. We have a number of elite athletes coming from Buko and Kapchora to compete for the prize money, but also for the opportunity to showcase their talent on our courses. inoni newton mbazira ma tye ngat ma doro kit ma jemi poke kwede nyo kit jemi ma mitte me tic meno kono

Uh, man pa lungolo ma gingweco ki lela pa lungolo ka ingweco ityeko bor piny me kilomita pyera angwen wi aryo nino ciling milion adek man cene me uganda ka ibedo namba aryo ingwec me kilomita pyera angwen wi aryo nino milion acel pyera ka ibedo namba adek nino milion acel Onyuole ni put pati late tutwal ke miyaro na kuni ni ona tek. Rawa practice ni tiyo ma tek biri. Icha oke ano mbere ene ni konyi me tiyo kujie mu kera me karama. Me ariyo. Gulu City Marathon kono man ti tyen ma ariyo ne ma butime ki Gulu City ni cake mwaka muka. Kono i mwaka mukaro wel dano ma ocone pi ngwec man no ti miya abic ki wiye enti mwaka man dano ma gibyeko ni obi ngwec i ngwec man tye dano alip acel ki miya abic onyo bene makato lok ange i kom tuko i wang luo TV David Magere i Gulu City.
Now, me wheelchair, palo ngolo ni, kaya iniloyo, ino milion achiel.

Kidhi ang'wen wi ariyo yiedhi ot. Kidhi aye achiel yo duk ma in bino kae ng'wenyo da minoyo. Kidhi ariyo yo namba dek.
Enkiripota ni loko mtugo man pi ng'wec me Gulu City Marathon-ni oode yak gi kip ayub me loko ang'e ma ocwiny i won Luo TV aniya Sande Yako Mohamed kineno i kare ducu yub mukene tye ka bino kombiti pe ikeng wek pe ikeng nong ngec ma tye galo wang i leb ma migi man leb Luo.